kuda kutorye bota muntu kuti kwai ndoda kurye bota ukambure bota madira ajojina ah, chingari muntu akaenda kuenda nge vari kuri bapirivi vari kuri bapirivi ungavaziya kuzozwa kuti vari goyo kwachecheche ndogovogara nemukadzi umweni nemukadzi umweni mainini kona iye ino kwakuzoti zuro uno vaguma zuro vasvika kwakuda kutosvika nekukambure bota handisati takambozviona baba ngudziyawe ya pirifu uri kurumba uri konini chiini chiri kutizei uri kutizei onini ndiani uri mukichi ndibaba ako ari mukichi ndibaba ako ari mukichi usanyete musindo wakata ito basi rimwe topabanza iya uri kuvhunduka kuti baba eya ndibaba ako hautonasi kuvaziva baba ako uchawaona wobva uchikona ngokuti andifungi kuti vanomuka zvinezvi ndingadai ndakakumusa zuro asi kuti vakauya vakauya kuoidza ingati ngakutoidza machongo otorira vakatobvunza ya vakati piri uri pari ndikati havata vana nguva ino here i ndakazozwa gwadagwa gwadagwa ndikati chiini izvi pabanzepo imombe here pane usizi kuvharira mombe here ndizozwa ana zviangire vokura mike hedzo ukura imbwa idzi dzepanapa ndizozwa hona urombo kana ino hwekoembako ndikati zvidhakwa zvekusopere nditi dongoriro ndizwa maipiri zviwe yeah. ndikati yavanenge bapiri vatosvika paya vanonini tashire vakapakatira mhembwe yavo vakaidai pamushana asi muntu uri kudaiwo uri kudzidzirika wakapera ngedoro ndikati mwauya garai pashi tashire sambarakata vemakore ah totochaya hlombe paya totonini vagara ah tende ndione muntu wakaperawo

ndikati ndikaata nemuntu wakadai munombadzo mauriri ana muntu kana ane uriri ena muntu wakapera maperera akuti ingatei kusauka kupuruwa ingatei une kwashi kwashi kwashi yoko inobiwa ah, ndikati i ngazviate yokiti eya ngazviate zvinotodi kudhozwa ona mamutombo anaya ndiri kutoonenaya ana mukuru ahona ana chikombe ngwavana totongobdoze muntu kusirinja a ah, ngokuti chiremo chandakaona handisi kudakara ndicho handisi kuda kana ndicho ini ndikati mhembwe ine yavakapakata iyi mhembwe ine vanyaito vavhima here kana kuti vatore yanga yakatobatwa kudaya mushango nemapere akaita munhu pane watonyadzwa maina yamba kuzwi midzi mushango mo yamidzirwa zvikazi ndopaamina ana mai mai pirivi ndainonhu vana angu kanyiyo asi vakakona havazi kushaisha takatodakarawo kuti tambopuwa chimundo titombopangura hazvina ndaa Ino vatomuka, mamuka wani nechirandu, mamuka wani ngaredze dzeusiku iri semiri mishuna eh, makapera ngedoro riri kutooneka kuti riri umwe makazotanga rini umwe doro zvo makatanga rini umwe doro wani nana mai amuna makatanga rini zvino azvitomboningiriki izvi munonyabikirwa here ngekuti zvamwakaita izvi makabe munobikirwa anobika mainini vanonyabika here handisi kudakara ndizvo zvandoona mwapedze kuchukucha mukanwa mwapedze kuchukucha mukanwa mutore mutombo mumwe mutombo unoda mundani musati mwane chiro mona mutombo uno mumwa munda ubveyo kumapandanda kotsvake chiwa taizotoenda teshe kuti mwakarembe miri taizotombohamba hamba teshe mapandanda muchamuziya here kwenyu mugoye kune chowa here hakuna chowa kwana chete chete aimbotozohamba mumbotoona mushango zvamwakaita mazuva anaya ino hazvina ndaa ini ndoenda ini ndega ndiende